Bilşiňiz ýaly, biz bir türkmen hezbi gurdyk. Parti hezb. Onsoň bu-da biz türkmen sähramyz üçin dogardan gerekdi. Hem agzybir suratda bir-birleň geňeşip hereket etmegi üçin Bir adyň belli bir ýeri bolsa gowy-da. Ýogsam jany ýanyp ýörenmi kän, ýüregi ýanyp ýörenem kän türkmen sährada. Ýöne bir-birini tapmak üçin adamlar şol hezp ýaly bir zat gerek şol. Gurdugam, onsoň munuň saýtyny açdyk, instegramda sähfä açdyk. Onsoň ýene-de salam aýtýan hem-de gözüm salam berýän dostlara-da düşýär. Waleýkim salam. Şol esasnamany ýazdyk, bir hezp gurany esasnama ýazylmaly, meramnama ýazylmaly, mundan näme etjegiň açyklanmaly. Şu wagt biziň zadymyz bar, saýtymyz bar. Saýtymyz bar men şoň adresini hem hemişe şol bir zat ýazamyzda şoň aşagyna saýtyň adresini ýazýas ýenede meýlini ýazýas başga zatlary ýazýas şo taýdan görüp bilersiňiz saýtda şol nyslarymyzdan birisi ýaňky federalizm diýip. At çekýäs içinde. Şu federalizmiň manysyna käbir dostlar, käbir käbir türkmenlerimiz düşünmäni başgaçarak ýalňyş many bilen käbir soraglar da aratýalar kä wagtda. Meselem täzýe telebi diýjek bolýalar. Ýene täzýe telebi etjekmi, ýene bir zatmy ýa bir hiç irtibaty ýok gürrüňler da. Şol üçin men federalizmi üç gezek bir gysgaça açyklaýyn diýdim. Federalizm diýmek o täzýet talebi ýurdy bölmek, kesmek, oň bilen hiç irtybaty ýok. Şu wagtyň özünde dünýäde iň azdan ýigrimi alty, otuzam diýse bolýar, ýurt federaliz sistem bilen dolandyrylýar. Haýsy ýurtlar Amrika bar Fransa bar Swis ondan sonra Beljik mi o tarapa geçsek Hindustan mi Pakistan mi hatda Arap ýurtlaryň içinde de bar Amrika adyny bilýäňiza Eýala teý motdähedi Amrika diýip geçýär. Diýmek, ol hiç tezýetelebi zat bilen hiç merwut däl. Näme, bir ýurdy aýlamak üçin şol eýaleti şekilli, şo eýaletleri güýç bermek, ygtyýar bermek. O käwagtda ossany etýär, men ossanlara ygtyýar bermeýin. Bir hökümet sistema merkezgera. Ýagny bütin güýçler merkeziýe, Tehran ýaly ýerde hemme zada şo karar bermeli. Şol üçin merkeze gowy ýetişýärler, kiçegiräk şäherler unudylýar, ýatdan çykýar. Ýetişilmeýär gowsy Myratda. Şol üçin näme etýärler? Hemme ýeri bölüp, eýalet edip, kiçi ýerlerde özleri aýlasyn, gözden gaçmaz ýaly. Bir-de bir ýurtda her hili milletler bar-da. Olaryň öz dili gerek, ferhengi gerek. Hemme zady merkezde eýalet edip bolmaýar-da. Şol üçin şol eýalatlarda, meselem, türkmen eýalat diýeýin, şo öz türkmen dilini okudyp bilýär. Öz mejlisi mähellisi bolýar. Şo taýda özleri karar çykaryp bilýärler. Kän bar zatlar bar, kanun çykaryp bilýärler. Özleri polislerini belläp bilýär. Ýöne bir bütin bir ýurduň içinde-de, erteş bir dänedir. Ortak zatlar hem kän, ýöne şol eýaleti zatlara güýçler-de bar. Şol üçin bir ýurdy bölmejek bolsaň hem-de şo millet narazy bolsa, ýaňky merkezden bir gowy bir ýol, gaçyş ýoly. Hem ol içerdäki milletler, kowumiyetleri razy etýäň, hem-de şol ýurdy bölmäni saklap bilýäň. Mysal üçin, kürtler, arapdyr, böwüşdir, azerbaýjan türkidir, her gaýsyna öz mantygasynda eýalat ygtyýar berýär. Öz edenini etýärler. O hem her gaýsyndan-da namaýende bar. Meselem, Merkezi Mejlis we Parlament Mejlisine olar iberýärler. Ýani bä kä ýerlerde keşweri umumy ýerde bile karar berilýär, kä ýerlerde-de şol mantygy karar berilýär. Biziň hem islegimiz şu wagt türkmenlerimiziň kän zatda biziň dil meselämiz bar, ferhenk bar, indi ýa-da tebizler bar, biziň türkmenlerimizi işe almaýarlar, dogry mesulyýet bermeýärler. O hem bizde hemişe bir näbelli formullar bilen. Gelejege umyt baglap bilmeýärsa, bir belli belli sistem formul bolmaly, şol tezmin etmeli geljekdäki azatlygy. Tezmin etmeli, garantiýa etmeli. Mysal üçin, yslah telepleri biz baý goldadyk. Gudrata geçenden soňra, äý, gudrata gelýän çalar türkmen dili bolmaly, hakyny bermeli, ähli sünnet, aý näme diýseň aýtýalar-da. Gidenden soňra, gudraty gelenden soňra hemmesi unudylýar. Bizden soraýany ýok, baryp görgändäkilerden soraýar, olaram özleri paýlaşyp özleri aljaklar. Şony täzmin etýän zat bolmaly-la, meselem, ertesi günde sen gudrata ýeteňde şony täzmin edip bir formul bolmaly ki, gaçyp bilmez ýaly garşydaky. Şol hökmany ýerine ýetirmeli. Şol formul mejlisde teswip bolmaly. Kanuna öwrülmeli. Şol üçin biz federalizm diýýäs. Ýani kanuna öwrülip mejlisden geçip her eýalatyň öz güýji bolmaly, şol wagtda biz türkmençiligimizem saklap bilýäs, dilimizem saklap bilýäs, türkmeni birinji başga halklar ýaly deň hukuklykda ýaşadyp bilýäs. Federalizm diýmek bir ýurdy bölmek diýmek däl. Tejzýe etmek diýmek däl. Bir ýurtdaky güýji paýlaşmak, ýurdy paýlaşmak däl. Güýjüň hemmesi bir merkeziýetde bolmaly däl-de, ýurduň hemmesine paýlamaly şo güýji. Güýç paýlaşygy. Şony ýalňyşýarlar-da, güýç paýlaşygy bilen ýurduň paýlaşygy. Onsoň muňa başga ýaňky milliýetleriň güýç gazanyp, dilini goramagyny, howi kimligini goramagyny islemeýärler-de bada. Meselem, selteneptelepler ýa diňe şowinis farslar. Ol diňe fars şany isleýärler. Bütin ýurtda diňe farsça bolsun, diňe farslar öňde bolsun, gudrat şolaň elinde bolsun. Onsoň näme bolýar? Olaram ýaňky ýalňyş maglumaty berýärler. Görýäň, bular tez ýetelep diýip, ýurdy böljek bolýar diýip. Esas mesele näme? Şu güýç ellerinden gitjek, şony deň paýlaşasylary gelenok. Güýji deň paýlaşsalar, Onsoň ol sermaýa baýlygy-da deň paýlaşym bolýar ýurtda. Hemmesi merkeziýet tutup, merkeziýet baý ýygnap, pullary hemmesi jüblerini urup, başgalary Bluçistan ýaly, Türkmenistan ýaly beýle eýalatlary mährum saklap bilmeýärler. Bir özleri iýip bilmeýär. Şol üçin parahorlar, ýurduň baýlygyny iýenler ýa-da diňe biziň dilimiz bolmaly diýenler şolar şoňa garşy. Onsoňam garşy dek tarapy ýaňky federalizm isleýänler-de täzje telep salan diýip halky aldaýarlar. Men şo meseläni açyklajak boldum.